Çoq sağ oluñız, çoq teşekkürler, çoq teşekkürler, sağ oluñız, elleriñize sağlıq. Ustalarımıza da çoqtan-çoq teşekkürler. Esselamu aleyküm, sayğılı, sevgili, ürmetli teleseyircilerimiz. Mana bugün Yayla boyu programması. Öz yayınlarını devam ete ve bugün sizlernen beraber olduğumuzdan ve studiyamızdaki misafirlernen beraber olğanımızdan çoq memnunmuz, sevinçler, heyecanlar içindemiz. Sevgili dostlar, Yeşil adamızda, Yeşil cennet adamızda Yayla boyu programması ve hepimiz sağ-selâmet Ve şükürler olsun, sağ-selamette olayıq da, yeşil adamıznı, gerçek cennet adamıznı gülleteyik ve şeñ inkişaf eterek yaşayıq. Sevgili dostlar, mana bugün studiyamızda çoq değerli, çoq sayğılı misafirlerimiz, bütün studiyamız dolu, her zamanki kibi. Teleseyircilerimizge de ayrıca teşekkürlerimiz var, olar hepsi şimdi biznen beraber. Ve bugünki programmamıznı göñülnen mında olıp biznen beraber keçirecekler ve studiyamızda oturğan bütün genç ve abla qardaşlarımızı çoq sayğı ile selâmlayım, hoş keldiñiz deyim. Ve misafirlerimiz de otura. Bu arada çalğıcılarımız qardaşlarımıza da sonsuz teşekkürler.

Qırımtatarlarnıñ medeniyetini ğayrıdan tiklev fondu ve bu fonduna bağlı olğan FGR icadiy birleşmesi ablalarımız, qardaşlarımız mında otura, Bekirova Venera hanım, İpçakova Halide hanım, hoş keldiñiz,
ve
Asanova Leyla hanım yanımda. Hoş keldiñiz ve sizlere de alqışlar olsun. Mana, çoq sağ oluñız. Bu misafirlerimiz bugün biznen. Ve gene Qırım müendislik pedagogika universitetiniñ muzıka fakultetinde birinci kursta oquyan talebesi İskender qardaşımız bugün biznen olacaq. İskender qardaşımız Devletov biznen edi. Şimdi birazdan kelecek. Çünki kemanesiniñ bir teli qoptı, sındı da, şimdi barıp başqa kemane ketirecek. A bizde her şey mümkün. Hayat bu, hayatta her şey ola. Birazdan bize qoşulır. Tekrar programmamızğa keldiñiz içün çoq sağ oluñız. Hoş keldiñiz deyim. Hop-ha! Maşallah! Biz programmamıznı, bilesiñiz, bu yayla boyu programmamız, onıñ içün yayla boyu yerinden başladıq. Arada, işte, göñlünden çıqqan her türlü yırlar, her türlü şiirler, sual ve teklifler yañraya bilir. Hiç bir sıñır yoq. Buyurıñız, programmamızda hepimiz mında Qahramannız. Onıñ içün, menden mikrofonı sorayıp veriñiz, men biraz laf etecem diye bilirsiñiz. Onıñ içün keliñiz, programmamızı güzel-güzel, şeñ alıp barayıq. Hanımefendiler, eveli men tekrar-tekrar teşekkür etem de, sizni bir, bir baştan sorasam, Ya da Halide hanım sizden başlayım. Asıl Qırım'ın niyerindensiñiz? Ne zaman Qırım'a keldiñiz? Qorantañıznen beraber niyerde yaşaysıñız ve Qırım'a niyerden keldiñiz? Men Qırım'a seksen yedinci yılı keldim.
Niyerden keldiñiz?
Qırğızstandan. Qırğızstandan keldiñiz? Oş şeerinden.
Aha.
Şimdilik Bağçasaray şeerinde yaşayım. Eñ, Qırımnıñ eñ güzel yerindedir. Ha, Qırımnıñ merkezinde, da? Evet. Hançayır degen qasaba bar Bağçasarayda. Şu qasabada yaşayım, qorantamnen, qocamnen beraber, balalarımnen. Qaç balalar?
Eki balam bar, eki torunım bar. Ana, evlilermi balalar? E, evliler.
Ha, bundan hem Bağçasaraya, bütün Qırımımıza da, Bağçasaraya ve Qorantañıza selâmlarıñız olsun. Asıl meslegiñiz nedir? Men aslada kitaphanecim. Ha.
Öyledir.
Amma sanatnı men belesim doğğandan berli öyle bir sevdimmi, sevem. Sizde Tam handan kele de. Bilmeyim.
Venera hanım, buyurıñız.
Biz Qırımğa yetmiş yedinci senes köçip keldik qorandamıznen, Kavkazda Nalçik degen yerinde, yerde, şeerde. Aa, Kabardina-Balkariya. Eye.
Altı yıl yazılmayıp oturdıq, bayağı çek, zorluq kördik. Şimdi nerede yaşaysıñız? Ance Allağa çoq şükürler olsun, Aqmeçit şeerinde yaşadıq. Seksen sekizinci senesi men Mamut-Sultan degen qasabasına evlenip çüştim. Ondan belli anda yaşayım. Ay, güzel, güzel, güzel. Siz buyurıñız. Men de keldim yetmiş yedi, Qarasuvbazara. Anda da hayat, etet, evlendim, çıqtım. Yirmi. Qaydan keldiñiz? Keldim Uzbekistandan, Sırya. Sırdaryadan.
Sırdaryadan, e. Şimdi Horantaynen nerede yaşaysıñız? Qarasuvbazarda.
Qarasuvbazarda özünde yaşaysıñız, e? Özünde, e. Çoq güzel. Sevgili teleseyirciler, mana endi añlağanıñız kibi, bugünki programmamız, mana baqıñız, masada neler bar, neler, neler. Etraf bütün nağış dolu. Studiyamız çoq güzelleşip kitti. Bu hanım-efendilerimiz nağışçılar, sanat, nağış,

Başlandı birleşme ne zaman ve birleşme aqqında nerelere vardıñız, neler yaptıñız? Bizim FGR birleşmemiz. Kaç kişi var FGRda? Şimdi FGR nedir baqıñız, men çoq meraqlandım bundan. FGR bu nağışlanğan böyle bir el bezler ev cıymaq içün demek, ev cıya. Köresiñiz, sayğılı teleseyirciler, ev cıymaq, bu nasıl güzel söz. Evi güzelleştirmek, he, buyurıñız, buyurıñız, buyurıñız, siz. Eki biñ altıncı senesinde dünyağa keldi bizim teşkilâtımız. Teşkilâtımıznıñ azaları şimdi, bugünge pek çoq, şimdi sayısını da şimdi sizge aytamam, çünki statistikamıznı Venera hanım, Venera ocamız alıp bara, onıñ içün men şimdi qolumda öyle statistika yoq, amma eki yüzden ziyadedir bizim teşkilâtnıñ azaları. Maşallah, Venera hanım, bu. Birleşmeniñ, bu teşkilâtın dedigimiz oluy. Sabri efendi, Sabri.
Sabri İzzetdinov.
İzzetdinovnıñ fondunıñ reisi ola. Reisi ola, doğrumı? Venera. Sevastopol.
Venera Kurmayeva.
Selâmlarımız olsun. Vaqıt gelir, onnen de körüşürük, qısmet olsa. İnşallah. Ve bu teşkilâtta, yani Qırım'ın çeşit yerlerindemi? Böyle bir anıq bir ofisimiz yoq, amma tek böyle işte adı bar.
Geografiyamız pek keñ, çünki bizim talebelerimiz em Keriç, Orqapı, Canköy, Yalı, Kezlev, Aqşeik, aytam da geografiyamız pek keñ. Men çoq bu Evciyar adını Kimden, kimden çıqtı, neden çıqtı bu Evciyar? Nasıl güzel isim qoymuşsıñız? Bu nasıl güzel? Çünki çeber eller ve çalışqan qız, yani aqlıma kele onı şey etsem, eşitsem, Evciyar sözü. Baqam, siz kütüphanacı, siziñ asıl meslegiñiz nedir? Asıl. Ekonomist.
Ana!
Sizçe, hanımefendim? Men berberim.
Berbersiñiz.
Ne, ne sebep oldı nağışı başlamaya? Ki bitaları, Halide hanım, men bilgenime köre siziñ bita anañız ve bitañızda bar edi, öylemi? Men öyle eşittim de çünki. E, bar edi, amma bitam bu işinen oğraşmay edi, anam çeber edi. Men balalıqtan, ne içündir, ev donatma seveydim. Bekimda onıñ içün de böyle bizim teşkilâtımıznıñ adını böyle bir kereden taptım. Bu adı pek kelişe bizim teşkilâtımızğa. Elbette kelişe ya. Çünki biz kerçekten de ev donatmaq içün şeyler yaratamız.

Sağ oluñız, sağ oluñız. Bu arada, çoq sağ oluñız. Bu arada, bu ögünki Hına gecesinde çalınan muzıka nasıl edi, çal, nağme?

Çoq sağ oluñız. Çoq nazik bir, men bunı durup dururken çaldırmadım. Şimdi biz elbet bu aqqında da laf etecemiz. Birinci nağme bütün dünya şeberlerine olsun. Bu ekinci nağme de bütün qırımtatar halqımız, Qırımda yaşayan bütün genç qızlarımıza nasip olsun ve qına geceleri nasip olsun, oralarda çalınsın bu muzıkalar, çalğıcılarımıza hızmet etsin deyim. Çoq sağ oluñız. Keliñiz, sizlerde neden başlandı dediñiz? Nağışa neden, bu şeye, nağışa sebep ne oldu? Maña sebep oldı, bitam anasından, demek, menim qart bitamdan qalğan bir marama. O marama anama keçti, anamdan soñ maña keçti. O maramay bir körsek olurmı acaba? Unuttım bugün almağa. Unuttıñız mı? Eye.
Ana, kördiñiz mi?
Amma, amma kopiyası, kopiyası bar mında. Kopiyasını da kör. Ana, qay, qayda? Şimdi kösteriñiz kopiyası. Ögde, ögde. Ögde mına beyaz.
A, bu beyaz mı? Da, i mına bu kök tüste.
Ha, men abile yapayım. Bu onıñ kopiyası mı? Ey. Örnekin kopiyası.
Örnekin, evet, evet, örnekin. Ana, baqıñız, baqıñız, naq, nasıl güzel. Ha, o asılı evde, öylemi? Onı da görürük, qısmet olsa. Bu tatar işleme sayıla usulı. Bu.
Ek yaqlı.
Ters tarafı yoq. Ek tarafı da oñ tarafı sayıla. Ana, o aqta da laf etecemiz şimdi. Mana baqıñız, kameramanlar aldımı? Bu onıñ Örnegi, eki tarafı da aynı, kerçekten de, baqıñız, eki tarafı aynı. Şimdi, men abile qoyacağım, mana, oña baqtıñız, onı sevdiñiz ve ondan başladıñızmı? Meraqlandım, ebet, maña pek çoq tesir etti o marama, ance, Başından nağışlamağa bilmey edim. Nu, mektepte ebet er kez, er kezin bilgenimiz kibik ögret ediler, krestı, gladь degen şey, no o maña asıl tesir etmey edi. Qırımğa köçken soñ, uje Qoranda ne soğğan soñ, eşittim, yayın, bir tatar yayınında, Kördiñiz, öylemi? Kurs açılğanı ögrenmege pek avesligim bar edi, no ögrenmege adam tapamay edim. Onı eşitkenimnen, aman oña yazıldım, qatnap başladım, pek büyük avesliknen ögrendim bayağı şeylerge, ocalar sağ olsunlar.
Şimdi ocañız kim siziñ ocañız? Venera hanım Kurmayeva ve Halide hanım Kipçakova. Ana, ana, oca ve talebeler bunda. Şimdi menim diqqatımı çekti av tarafta. Adım Lenura.
Adıñız Lenura.
Eee. Evet, siz de adıñızı bağışlasañız? Ediye. Ediye hanım. Sizler ne yerden keldiñiz? Aqmescitte yaşaysıñız. Mikrofona laf etiñiz. Siz de bu icadiy birleşmedesiñiz ve nağıştasıñız. Siz talebesiñiz, öyle mi? Biz talebemiz. Kim ocañız?
Halide han. Halide ocam.
Halide ocam. Ya bu a A, qurma, ay maşşalla, maşşalla. Ve bütün teleseyircilerimiz de bunu yahşı, qızlarımız qulaqlarına küpe yapsınnar. Yediden yetmiş yeddiye talebeler gelebilir, talebe olabilir. Talebelikniñ hiç vaqıt geçi yoq, ertesi yoq. Doğru mu? Yahşı, bu nedir? Bu nağışı bir, bu nedir? Nasıl güzel şeydir bu? Tavus quşunıñ quyruğına oqşay. Ee, ee, o Žar ptica, ee. Bu, tehnika filigrann. Cennet quşu.
Ve biser. Aha.
Mında em
bar, em qasnaq, em bükme.

A, bu quşaq ola, o degilmi? Bayramlıq, toylıq, quşaq, er kişiniñ quşağı, toylıq. Aha, ana!
Er künlük degil, tek mına bu toyğa. Mana!
Qız öz qolunen nağışlap, özün olacaq. A, bu azır soyu.
Qocasına azırlay, o azır. Eki ucu nağışlana. Köteriñiz.
Ana, baqayıq nasıl körüne bu. Sevgili dostlar.

Körüsiñiz, ya? Körüsiñiz, nasıl çeber qadınlarımız, qardaşlarımız bar. Kerçekten de bu hızmet eteler, hızmetteler, o, bunı öyle, böyle baylaylar, amma bu nağış olmay onda. A, bu toy hızmetlerinde hızmetçiler yapa da. Bunı Kiyev, Kiyev içün, ya bu? Yigitlerimize nasip olsun deyik endi. Gençlerimize, bütün evleneceklere.
Kerçekten de bu qolay yapılmay, bu eki taraflı usulında yapılğan nağış. Mana endi a bu eki tarafını. Tek köz alğan, eki tarafını bir göstereyik. Mana baqıñız, mana kamera yaqından alsın. Bir tüste, aynı. Mana bu aqta, mana bu aqta eki taraf, köresiñizmi? Bu çoq ince şeydir, doğrumu? Pekince, e. A nasıl yapasıñız ki, eki tarafı aynı ola, bir hıl ola? Öyle bir sırları bar bunı, qolaylıqları bar, şunıñ içün ögretemiz. Er naqıştamı ya kimer naqışlarda öylemi? E, baqıñız, bizde esas üç türlü nağış bar, e, mıhlama. Mıhlama.
Altın, altın nağış, böyle tatar işleme eki taraflı ve qasnaq. Bu qasnaq usulında yapılğan. O eki taraflı degil, amma o da pek ince, pek temiz iş. Bu eki taraflı degil. Bu üç türden birisi. Ebet. Asnaq.
Ebet. Aha.
Soñ gene qaysı var dediñiz? Soñ mına mında eki taraflı tatar işlemeler. A, bular.
Altını çoq olğan naqşlar, bu mıhlama. Bular böyle bir tibdeki. Vo da eki taraflı, kördiñiz, eki çeti de. Yahşı, şimdi baqıñız, şimdi men ne soraycam da, çünki bu Başkirstana vardıñız, doğrumı? Oralarda eki taraflı nağışlarımızı atta hayratta qaldılar biraz, böyle şeyler men eşittim. Yañlış degil ya, doğru eşittim da? Eki taraflı nağış deymiz, Bu başqa milletlerde de varmı? Yoq, böyle nağış tek bizde ve türklerde bar. Dünyada başqa bir türlü millet bu nağışnı yapmay. Ve bunıñ eñ değerlisi, eñ qıymetlisi de odur ki, eki tarafı aynı, doğrumı? Ebet, ebet, ebet. Oy, maşallah. Bu pek qol tutqan, köz alğan pek ağır iştir. Tez yapılmay, onıñ içün de fiyatları öyle bir ucuz degil.
Qolay ögrendiñizmi, nasıl? Samaya glavnoye jelaniye ştob bılo. Da?
I vı eto oçün lübiti? Da, mne oçün nravitsa, da. Evet, balalar varmı?
E, eki dane balam bar. Qızlar, oğlanlar?
Em oğlan, em qız. Olarda nasıl, varmı qızıqış buna? Ya başqa bir sanata? Olardan küçük. Küçük.
Amma yañıñız, keder etedirler, ya? Keder etse, demek ki, olardan da bir şey çıqacaq. Sizde nasıl, aile, balalar bar? İyi, bala, eki balam bar. Maşşalla, Alla ömürlerini bersin. Bir qız, bir oğlan.
E?
Men de olarğa da fes tikem, anama fes tikem. Siz fes dediñiz de, baqam, nasıl güzel fesiñiz bar. Özüñizin işiñizmi o? Men özüm tiktim, ya. Quşaq da bar, her şey bar, baqıñız. Hem de quşaq. Ya, bu, siziñ şimdi, bu, talebeleriñiznen böyle şey yapamız, bu siziñ İşiñizin neticesi bular. Onıñ içün biz siz aqqıñızda laf etemiz şimdi. Amma elleri var olsun, becerikli olduqları içün, mana, nasıl da güzel. A, tamam da erkekler içün bir şeyler varmı böyle bir şeyler? Yoqmı erkekler içün bir şey? Ondan başqa da biraz böyle. Yoqmı? Daa, masalan, kravat ola bilir, fes olur. Telefon qoymağa neçikler çanta çıqmaz. Öylemi? Eye. Bah, bah, bah, biraz çoq yapıñız. Yigitlerimizni sevindiriñiz. Tahiyeler mana.
Bu qızlar daan oquylar, olar daan bitirmediler.
Aytacağım, bu qızlar dan oquylar, olar dan ögreneler. Daa talebe.
Daa talebeler, amma böyle paralel, böyle daa özlerine böyle şeyler nağışlamağa yetiştireler. Çoq sağ oluñız, siz işiñizi devam etiñiz. Bugün, bugün bu programda siziñ işleriñizi kören çoq qızlar bu işe yaqlaşacaqlar, sevecekler ve areket etecekler. Bir tek tele, teleseyircilerimizni arada unutmayıq. Sevgili teleseyirciler, bu programlarda biz sizlernen beraber olacamız her vaqıt. Buyuruñız programlarımıza ve, ve demek istedigim şu ki, Bir tek böyle nağış olmaya bilir, başqa bir türleri vardır sanatın. Soñ demir, ağaçtan, erkekler, hatta bizde sizin birleşmede erkek de var dediñiz, ya? Kendisi rus milletinden, ölemi? Öyle, aha.
Roman, zdravstvuyte, dobro požalovat eşo raz. Kak pouçulos, što ot kak to sluçulos?
Çivo eto naçılsa?

Sevgili dostlar, sevgili dostlar, mana körgeniñiz kibi, bizim Alim qardaşımız endi keldi. Bu arada Alim qardaşımıza hoş keldiñ deyik. Amma, ana, men onı da, mana, endi keldi, bizim kemanecimiz de keldi bugün. Aytqanım, kemanesiniñ teli sınğan edi de. Buyursınlar, andi bir çalğıynen, bir Hoş geldiñ muzıkasıyla davet eteyik onı. Buyurıñız. Alğışlar. Hoş keldiñ. Selâmu alâykum, Nuredin ağa. Selâmu alâykum, teleseyirciler. Selâmu alâykum, dostlar, çalğıcılar.
Ve aleyküm selâm, aleyküm selâm. Qardaşım, hayırlı qaza. Bu telleri sındı dedi. O, men dedim, o bir telde de çalar. Nasıl, bir şey sınmadı ya, po-moyemu. Teli sindi. Teli sindi dedi, teli üzüldi dedi. Men beledim, siz aytmaycañız bu şey. Ha, öylemi? Ha, endi bütün Qırım bile, dostum, senin neden haberiñ bar? Qayda kelesiñ, qaydasıñ? Ha, hoş keldiñ, hayırlı qaza deyik. Bular, cana gelen mala gelsin diyen bir söz var ya. Seni bir yeriñe almadan evel bir, birden bir çaldırsaq, bu biraz cezalısıñ sen yani, qardaşım, qabaatlısıñ, tamam mı? Mana baq, baq, teleseyircilerimiz hepsi deydi, ha. Tez, kemane eline, mikrofonı siz eliñize, i güzel bir nağme eşitmek isteyik, dey, eger olmasa ayaqta duracaq ot tutturmañız, dey, ot qızmañız yerine, dey. Ne deysiñ, keliştikmi? Ne olacaq şimdi, neyi çalacağımız?
Yoldan geldi ya. İsfiyandan türkü çalayıq.
İsfiyandan. İsfahandan keldik. Ay, ay, ay. O bizim qırımtatar Eski nağmelerden, a? İsfahan, yır, hatta yır, ya? Türkü, da, türkü. Türkü, ay, maşallah.
Türküsü olacaqmı? Yoq, instrumental çalacağım.
İsfahandan, da?

Eliñe sağlık, çoq güzel oldu ya. Buyur, buyur. Bu alqışlar senin içün edi. Sağ oluñız. Bugün programmamızı sensiz başladıq da, amma çoq güzel oldı, yetişip keldiñ. Güzel ça, İsfahandan oldı da bu şimdi, İspiandan deyler, ya? İspiandan. İspiandan.
Bu İspian, İsfahan şe, o, orayınen bağlı da, doğrumı? Anda özü yarnı be, bekler edi, bir adam.
Aha.
Andan kelme.
Sevgilisi içün bağışlanan şey, öyle mi? E. Qardaşım, qaç yaşından beri çalaysıñ, kemancısıñ yani, başladıñ? Muzıkanen başladım men oğraşmağa, baraban, dram pete çalmaq. Öyle mi? E.
Soñ muzıkal mektebine babam verdi meni, kemane. Qorantaña bundan selâm-sayğılar olsun, çoq sağ olsunlar. Soñ, soñ, soñ ne oldı da sen kemaneye geçtiñ?
İstegim öyle oldı, men özüm istedim. Babam muzıkaya istemezdi meni bermege. O, özü ömürmi muzıkane bağlamaya o, nu, bermedi da bana öyle. Biraz, e, ol muzık, çalğıcı olma dedimi?
Bir kün mektepten keldim, qoydım televizörı ve Enver Şerfedinov çalardı tım-tım nağmesini. Oh, oh, oh, oh. Alla rahmet eylesin oña da. Bütün geçmişlerimize rahmet, sağlara selâmetlik versin. E, o vaqıtta pek begendim kemani. E, belledim, men de bile isteyim çalmaya, men de isteyim Enver ağamızğa benzemeye. Onıñ içün. Amma Enver ağanıñ rahmetliniñ çalışına da oqşattı, oqşadı, a? O, o, o havayı verdiñ yani.

Hem bize selâm deñiz, hem teleseyircilerimize. Teleseyircilerge da selâm aleyküm. Aleykümselâm, Zehra hanım. Yanıñızdakiler isimler nedir? Ayşe. Ayşe. Meryem. Tañ yıldızı ansambliñiz var. Ne ne zaman icat oldı, ne zaman teşkil ettiñiz bunı? Eki biñ yedinci yıl, yedinci yıldan berli bizim ansamblimiz bar. Ha, eki biñ yedinci yılda siz bala bağçesine var ediñiz, ğaliba. Evet.

Saaaa hepiñize muvaffaqiyatler, bütün talebelerimize, mektep, bala bağçaları, bu arada ana-babalara da, çünki olar çoq yardımcı olalar. Eee, Tañ Yıldızınden biz ayrı program yaparıq, qısmet olsa. İnşallah. Bugün siziñ yırıñızdan bir, bir, bir, bir dörtlük, a böyle bir akapella, özüñ oturğan yeriñizde bir tanış olsaq siziñle, ne yırlamaq isterdiñiz bugün bütün teleseyircilerimize ve misafirlerimize? Eee, Qırımtatar yırı.

Doğrusını aytıñız, siz çoq güzel yırladıñız şimdi, tesirlendim. Server ağamıza, qorantasına, er kese buradan selâm-sayğılarımız olsun, biri yañradı. Amma çalğı taraftan kim yahşı çaldı, aytıñız, eñ güzel çal, kim çaldı şimdi? Bizim talebelerimiz.
Kördiñizmi? Kördiñmi? Yaqında eliñden alacam işiñi, haberiñ yoq. Halide hanım. Venera hanım, sizler, sizlere, e, üçüñiz de, her kese, men ayrıca soramayım, sizlerden sorayım, İskender de qoşulabilir nağışa. Bir hadise olğan edi, orasını geniñiz hatır, o kün laf eten de bir nağış şeyine, bir hadise aqlıñızdamı? Aqılımda. Eskenderniñ çaluv maña pek tesir etti. Tesir ettimi? O, e, çoq. O, e, çalğanda, bilesizmi, közüm ögümne ne keldi? Ama ne, nağış. Mhı. İnce, biyaz ince, sanki, kemane çalğanda sanki mına bu inceçiklerni, boncuçıqlarnı sanki yenege tizip, ipke tizip mına böyle nağışlap oturasıñ. Pek dülber maşallası bar. Ya, bilesiñiz, zaten men ne içün öyle oldı bilesiñizmi? Ne içün? Aytqan edim de, aslında nağış, nağış demek, sanat demek.

E, onı soraycam. Sanat, sizler nağışlayanda, içiñizden yırlamaq istemeysiñizmi? Böyle mırıldamaysıñızmı? E, mırıldayıq, ebet. Ana, işte, onıñ içün o istey onı. Ebet, mırıldayıq. Soñ, soñ, buyuruñız, buyuruñız. Mına bu, e, masanıñ üstünde turğan taqıya, bu aqiqiy qırımtatar aqay, aqaylarınıñ taqıyası. Kameramanlarımız yaqından köstersin. Evelden tek böyle formada bizim qırımtatar aqayları böyle taqıya. Adı nedir, nasıl aytıla bu? Evet, evet, evet, nağışın. Tek böyle taqiyeler taqar. Nağışını böyle kösteriñiz, böyle avle, avle, aylandırıñız avle, aha, aha. Şimdi nağış esas degil. Mına bu formanı baqıñız, köresiz. Evet, evet, baqam, baqam epsini. Bu taqiye öz başına mında peyda olmadı. Nasıl?
Bugün, bu künlerde diycegim, şimdiki zamanda. Eveli, beş-altı yıl evelsi bu forma yoq edi bizim qolumızda. Biz bilmey edik, nasıl bu taqiyeler, aqiqiy taqiyeler taqa edi bizim aqaylarımız. Buña da bir sebep oldı. Beş-altı yıl evelsi men başqa türlü, böyle bir zemaneviy dahiyeler yapa edim, stilizatsiya işte. Soñ öyle bir fotosın, bir-eki fotosın bizim talebemiz özüniñ nesine bir yerge qoyğan işte, internette. Şu foto, a, feysbukte yerleştirgen. O fotonı da Server Ebubekirov köre. Biledirsiz, e, o başta, evelde Hansarayda tarihiy bölüginiñ müdiri olıp çalışqan edi. Soñ bir-eki kommentariyalar yaza. O qız şaşmalap maña telefon aça, Böyle-böyle Server ağa bizim kritika yaptı anda, bu qırımtatar taqiyesi degil. Ya doğru ayta, sen onen asıl da sporlaşma, çünki o doğru. Ya ne aytayım, sen ondan sporlaşma asıl, Teklif et bizni kurslarğa, e, teklif et bizni kurslarğa, bizge böyle bir lektsiya alıp barsın. Soñ teklif ettik, o da özünen mına böyle bir taqiye ketirdi. O taqiyeniñ ikâyesi bir çoq meraqlı. Bir qaç yıl evelsi bir insan, Bahçesarayda oturğan bir insan, onı pek bezdire eken, berseñiz, a-a, Han Sarayda Üsein Badaninskiy taqqan şahsiy, onı şahsiy taqiyesi tura eken sergide. Şu taqiyeni köre de, artından qalmay, beriñiz maña, iç olmadı bir yecge, men o taqiyeniñ kopiyasını yapayım. Ulân, men sağa nasıl bereyim o şoy, qolay degil, o mahsus ruhset soramaq kerek, bir tala kâğıt kerek, onı öz başına men alamaymın, o meni şahsiy şeyim degildir. Ne olsa da bezdire o Server ağanı, bir kün açuvlanıp, ma, tut! Uçim, aytqandayın, na svoy strih i risk bere o şeyni bir gecege. O insan sözüni tutıp, sabağa ketire em originalın, em kopiyasın. Şo kopiyasını bağışlay Server ağa, yerine qaytara, qoya originalnı, O vaqıtte Hansarayda büyük bir remont, restavratsiya olıp keçe eken. Bir aftanıñ içinde o taqiye coyula, yoq ola. Soñ de, original, originalı coyula, yoq ola. Birev qırslay onı, şol remont vaqtinde. Soñ özüme, dey, bu

Biz de onı kopiya, sızıp aldıq, fotolarını çekip, ölçep. Amma kerçekten de o üstüniñ abu şeyleri var da, o da çoq milliy, milliy. Bu episi qolda yapıla. Baqıñız, bu yolaçıqlar qolda tikile, içine böyle bir. Aa, öylemi?
E, mına böyle bir.
He, sert, sert böyle.
Kolbaska kibi şeyler soqula içine, elde tikile. Bu episi soñdan, başından soñunace qolda tikilgen şey. Nasıñ güzel, gerçekten de. Formasını köresiñ, yurta kibi, yurt. Ya, ya, ya, ya, ya, ya. Vot, öyle bir meraqlı şey. Aytacağım, sağ olsun Server ağa, sağ olsun o insan, peşinden qalmağan insan. Bizde bugün böyle bir imkân bar, böyle aqiqiy qırımtatar erkeklerin taqiyesini böyle dünyağa ketirmege. Vallay çoq güzel. Bir alqış alayıq buna. Çoq güzel hadise baqın. Buyurunız, buyurunız. Baqıñız, nağış sanatı yalnız bir sanat çeşidi degildir. O, qadın ömrüniñ ayırılmaz bir parçasıdır. Baqıñız, o, parçasıdır ve parçası edi her vaqıt. Her örnekniñ er adımı, her bir ayrı-ayrı alem, yani er adımı var, ayrı bir alemdir örnekler, dey. Örnek de tesadüf degildir, her bir örnegiñ ayrı bir manası vardır. Qafadan uydurdım böyle. Men onı soraycaqtım. Mesele bir oyuncı qızlarımız var. Kimerde özleri istedigi kibi bir çizip ta kiyseler. Ya öyle yapalarmı aslında ya da çalışalar böyle manası olğan nağışlarnı alıp Elbet. urbalarına tikip.
Kurslarımıznı bitirgen qızlar elbette bu nağışnıñ gramotasını pek yahşı biledirler. Olardan biri, bizim Alecimiz, Venera hanum, şimdi sizge bu bir-eki simvollardan bir-eki şey, meraqlı bir şeyler aytacaq. Aytsın, hem körsetsin, nedir bular, nedir, mesele? Türk ornamentleri, örnekler pek teren tamırı bar. Yüzler, asırlar boyu, biñer yıllıq şeyler, epsiniñ manası, teren manası bar. Onıñ içün onı bilmey, vay, Gülbermen, bu, onı begenem de, mına böyle nağışlap yaraştırayım ya da sumarlayım, maña mına böyle yapsınlar, degenşi, yañğış. Ne içün degende, er bir şeyin, mına biz kitap oqumağa istesek, birinci başta nelerin ögrenemiz? Elifbeni, ariflerin. Onıñ içün nağış da, o da informatsiya kibik bir şey. O, esas. Onıñ içün manasını bilmeyip, örneklerin, nelerin manasını bilmeyip sumarlasañ ya da özüñ yapıp başlasañ, o, yanğış ola. A, soñ añlağan adamlar da o nelerin körip,

Kösteri, mesela, mesela, adlarnı deñiñ, manasını aytıñız. Misal, mına, rodovoye drevo degenine başlay, mına, mında üç köşelik, illa tübünde bir savut olmaq kerek, ya da üç köşelik, ya da çeyrek, Temel, yani o temeldir, yani, öyle mi? Eyi,
üç köşenin üstünde selbi, kiparis, tatarcasını unuttum. Selbi, selbi, kipariz, o, er kişilerin nesi, simvolu. Ne içün degen, mına, bu ömür ağaçın ortasında, temeli de, ortası da, eñ esası yeri er kişi. Añladım. Onıñ çevresinde
Qoranda aile.
Evlâtlar, nesil. Nesil, ecdatları. Er bir nağışın nenesi, teren manası bar. Mında çoq şeyler netilgen. No, aytacağım, er bir çiçek ya da meyva manası bar. Onıñ manası da bar, yeri de, özüniñ yeri de bar. Er neleri simvolları, er kişiniñ simvolları ile tiyiz, doğru olmaq kerek. A qadınıñ, qız, qız balanıñ neleri, örnekleri, izvilistı, to yest, qadın kişi ince, nazik,
etmek kerek.
E, tübde ile su olmaq kerek. Qatlanğan. Er şeyge qatlanğan, er şeyge netken, da. E, tübde su olmaq kerek. Su, o bereket. Su, o bereket, soñsuzlıq.
Çoq güzel, çoq güzel. Yuqarısı da açıq. Yuqarısı da açıq. Sema, sema. Palmeta degen şey, o töpege Alladan yardım soray, i mına bu ömür derek ağaçnıñ içinde olğan niyetlerin Alla Taalâğa yibere de, Alladan yarım, yardım soray da, o niyetke yetsin bu insan, kimge nağışlanıp. Çoq güzel, çoq güzel. Köresiñiz, nasıl manalı şeylerimiz bar. A bunda vaqtımız da az qala da, yavaş-yavaş. A bunda çoq şey körem. A, onda o şeyi körem. Nedir bunları bir, biraz bir añlatıp keçseñiz da. No, Buyurıñız abi, mına bu añlatıp keçiñ. kergefler, kergefler. Mına bu kergef üstüne sozulğan atlas parçası, E. o yastıq üstü olacaq. Yastıq üstü olacaq.
Bu mıhlama usulı.
Ana, nasıl Ama güzel.
islamik Bu örnegi.
yastıq, aha, güzel. A, bu çi nedir, bu nedir, nasıl, tavus quşu. E, çeşit türlü usullarda yapılmış, çoqusı filigran.

Men yasap başladım. Ma romannı ortasına böyle qatlanıp tura, çetlerin naqışlamağa böyle qolay ola. A, bunı soñ büyüycek de, açıla. A, bu qatlanıp tura. Birden eki tarafı, beklemey, birden eki tarafını naqışladı. A, baqıñız, eki taraf, bu da eki taraf, baq, vay maşallah. Ortası vaqtınca tikilmiş.
E, bu vaqtınca, evet, bu, aslında bu açılacaq da.
Ebet, ebet, o, çoq güzel.
Şerbent olacaq. Mana nasıl güzel maramalar, baqıñız. Bu marama Yo, degil. Yo, marama Bolaniç degil de, degil, bu yoq. örtüsü, üst- ma- masa örtüsü. Masa örtüsü, Masa örtüsü, evciyer evet. demek, ıı, tarcasıy o, uçqur. Uçqur, e.
Men qoluma, elime aldıqtan soñ baqsam, yoq, bu marama degil. Ha, Añladım, gördüñiz, uzaqtan şimdi marama siz dep de belledim.
farqına A bu nedir?
varasız.
A bu ayaqqapılar da var ya, bular nedir? Nu, Ulan.
men aytmağa isteyim, mına bu qırımtatar nağışı o qadar, ımm, Er bir, ayatnıñ er bir tarafında işletmege, qullanmağa mülkün. Evel-ezelden, mına, nağışnen er kişiler de çoq oğraşa ekenler, evelden, qaç yüz yıl ögüne. Nojnıy dla nožey, znamenitıy bıli, sâdla, poponi na loşadey vışıvali.

Nelerinde, nağışlarında, ebet, teren manası qoyula. O, qullanğan adamın soñ qorçalay, nete, to yest'kak oberek kibik, da, dua, nu. E, aynen öyle.
Çoq sağ oluñız, çoq güzel. A bular, a bunlar nasıl nazik şeyler, baqıñız da. Mına bu quşaqnı, meselâ, biznen beraber oquğan bir yaş qadınçıq nağışladı. O şeyin, boquşaqın nağışlağanda, men o qadar pek netken edim, oña suqlanğan edim, maşşalla dep. Bu Qansarayda, asıl da,
neme olğan eksponat edi, da. Halide hanım nesin, örnegin sızıp aldı. İ o apayçıq, mına, aytsam inanmazsız, oba topi olğanda, bir ayı qalğan edi bala tapmasına.

Yaşı farqına barmay. Mına, misal, Lelâniñ anası qaç yaşında? Seksenge yaqın da? E, seksenge yaqın. O da nağışlay. Ana! O da birinci.
Özüm aytarım.
Özü aytsın, ondan da özü aytsın anasına. Aytıñız, siz aytıñız, qaç, nerede yapa? Qarasuvbazara keldi bu ustalar.

Sobirali molodih devoçik, ne hoteli brat v vozrosti i starıh. Moyı mame bılo şestdet pet let, govorit, yoq, kerek degil, oje hart adam. I ona nastolko uvleklase, ale da O qız inden evde yapa eken, nağışla eken, Lilâ kele, evge köstere, o yapa eken, paralel. Bir vaqıt onı da körmek isteyik, ya. Paralel bizim kursnen, kursımız bitti, o da bitirdi, öz nağışlarını ketirdi sergige, öz neşelerini. Barırıqmı bir kün evinde bir

Olarnı da şaşırıp keldik, çünki olar, Sizin şeyleriñiz böyle bazarda kibi olmaq kerekmey, büyük bir salonlarda turmaq kerek, dep, çoq. Ay, maşallah, maşallah. Bu, duva. Men o duvanı Rustem Skibinniñ keramika sahnısını körgende begendim. Bu, Qurandan alınğan ayet üç kere tekrarlana. Nu, Rabbi Alla Taalâ'nıñ büyügi, e, Allah'ın büyük olduğunu, bir olduğunu. e, bir ol, e, bizge yardımcı olğanını duydur. Ha, O ma- maqlama qudreti usulında. sonsuz olduğu, E, da, e, e. duvarda asılı ola bu, öyle mi? Ana Ya. ortasında da eki dane üçköşelik, m, e, olar, e, baş aşağı tura. E, Sanki bir-birine kirgenler. Eye. aha, e, e, birbirleriniñ Eto içinden. garmoniya между örülmüş.
muşinay i jenşinay. Vot et şestikonechnoye zvizda.

Programmamıznı bitiremiz. Geldikleriñiz içün çoqtan-çoq teşekkürler ve bizim programmamıza her zaman qoşuluñız. Her zaman qapılarımız açıqtır, ihtiyacımız var bir-birimize. Size soñunda, soñuna qadar eñ güzel, her şeyniñ eñ güzelini tileyim, muvafaqiyetler tileyim. Alla sizden razı olsun. Ne dey, sanat bir milletniñ çoq asırlıq tarihi. ve medeniyetidir. Baqıñız, temelidir yani. Sanat bu qadar güzel şeydir. Onıñ içün medeniyet, din, dil, işte bütün şeyler bunlar bizim temelimizdir. Bunlar hepsi sanatla meydana gelir. Soñ millet millet ola. Evet.
Onıñ içün çalğıcı, çalğıcı özüniñ yüregini abında aks ettire. Nağışçılar nağışta, ressamlar resimde, demirden, işte, ağaçtan yona, o, sanatçı kendisiniñ içki dünyasını köstere. Bir laf aytayım. Men bu sebep, neveden, fursatnen faydalanmaq isteyim. Er kesni teklif etem, keliñiz, ögreniñiz. Ögrenmekniñ qartı yaşı olmay, ertesi keçi olmay, ögrenmek kerek de, aziz Qırım ana Vetanımıznı yaraştırmaq bizge bağlı, onda parlaq kelecegi o da biznen bağlı. Biz nas ortalıqnı yaraştırarıq, nas özün qırımtatar milliy ruhumıznı körsetsek, duydırsaq, balalarğa aşlasaq, o qadar çoq özümiz de faydalanırıq, millet de faydalanır, Aziz Vatanımız da faydalanır. Men öyle dep tüşünem. Qoşulın bizge.
Çoq güzel, çoq sağ olunız. Qorantalarıñıza, varğan yerleriñize ayrı-ayrı selâmlar. Şimdi keman diñleycemiz, artından da qısqadan qaytarma oynaya bilirik, hepimiz beraber. Buyurıñız.